Nsemmilkom jina Adrian, illum ser nitkellem dwar fenomenu ġdid li jina ntqajt miegħu s-sena l-oħra. Dan il-fenomenu li ntqajt miegħu jiena li jdulu il-life alignment. X'inhu dan life alignment? Hija xi ħaġa sistema li tintuża madwar id-dinja, għaw teachers, għaw skejjel tagħhom, Aħna Malta kellna s-sorti li ġie il-fundatur Malta s-sena l-oħra u jna il-kurżità għelbitni u mort nara x'inhi din it-talk. Parti minn dan il-life alignment laqatni ħafna il-vortex cards alignment. Dan huma il-cards li impressjonawni ħafna. Impressjonawni ħafna għaliex bihom nista' ngħid li l-ħajja tiegħi qed nara tibdil differenti kif nixtieq jiena. Dan il-vortex cards x'inhuma eżatti? Dawn il-vortex cards magħmulin minn materjal differenti. Kull vortex card għandha l-materjal differenti tagħha, imma dawn il-cards huma magnets. Jiġifieri jekk tqegħedhom ma' xi friġġ, raħa jeħlu magħha. Jien hawnhekk għandi jisu set ta' ta' xi tnax il-waħda, imma jeżistu ħafna iktar. Dawn il-cards tista' tixtrihom anke online, tista' tixtrihom fuq l-internet, ġifieri hija xi ħaġa li ħassibhom handy. Imma x'jagħmlu dawn il-vortex cards? Din hija xi ħaġa li vera impressjonatni lili. Dan il-Forte Scards li tagħmel huwa ħajjinuk fil-ħajja tiegħek. Per eżempju, aħna llum għandna minn kollox fejn nistgħu nieħdu għajnuna dawn huma parti oħra fejn nistgħu nieħdu għajnuna oħra minnhom. Per eżempju, eh, jekk forsi tixtieq tibdel il-ġob tiegħek, jew tixtieq tkun iktar għal qalbek fix-xogħol tiegħek, jew fir-relazzjoni tiegħek, tkun iktar maqut, iktar kuntent, jew għal minnu singil biex tejn iktar issib dik ir-relazzjoni li dejjem xtaqt inti. Jew inkella għandek xi proġetti li xi tibdel id-dar, jew tixtieq tirranġa, jew tixtieq tejn ħajja finanzjarja, eh, jew il-biznis biex imur iktar għall-aħjar, jew minn ħajbda l-biznis biex ikollu ċans u opportunitet letteralment. Dawn il-cards Ser jagħmlu x-xogħol għalik. Hija xi ħaġa għal min iħobb dawn l-affarijiet mistiċi. Hija xi ħaġa li togħġobna ħafna għal min bħalna. Fihom biex tinħadem dawn il-cards ikollok bżonn ċart. Din hija ċ-ċart li forsi għal min ra ħafna fuq eh, jifhem jagħmel xi riċerka din jidura it-tree of life. Alright, ara, anka manka s-simbolu ta' il-life alignment imma it-tree of life issiba kullimkien. Alright, issiba fuq l-internet se taraw ritratti tagħha u dawn il-life alignment dawn il-vortex card minn vintom u minn krejom ħalqu dat-tip ta' charts. Kif taħdem din is-sistema? Vera sempliċi u vera faċli. Jina per eżempju, tagħmel hekk ħataqbad ittra, tagħmel ittra inti bil-Malti u tikteb ittra. Tagħmel ittra għal kull suġġett. Ma nistax nagħmel ħafna oġġetti f'daqqa. U ħa nagħmel affarijiet li kif ngħidu aħna ma titx oltre mhux ħa nagħmel ħan irbaħ is-super 5 jew ħan irbaħ l-lotterija. Ħa nagħmel affarijiet biex jien nimpruvja l-ħajja tiegħi. Mela jekk irid nimpruvja fil-flus, irrid li jkolli l-ġobba l-qalbi biktar tħul. Jew jekk jiena rrid l-imħabba, Irrid li meta nibda noħroġ, ħa jkolli dik l-opportunità li niltaqa' ma' dik il-persuna li ħa nkun għal qalbi. Jew inkella ħa jkolli biżżejjed ehm, opportunitajiet biex jiena fix-xogħol nimpruvja. Hemm ħafna fuq ix nistgħu nagħmlu fuq il-business, fuq il-familja, fuq it-tfal biex immorru għall-aħjar. Dawn basta biss ovvjament affarijiet pożittivi inti li tara dejjem għall-aħjar biex nimpruvjaw dejjem il-ħajja tagħna. Ma tistax toqgħod tagħmilha fuq ħadd ieħor, jiġifieri ħa tagħmel li tiggwadanja inti stess. Għanajt fil-kontentizza, farma minn ibati bl-anzjetà, per eżempju, tagħmel il-tip tal-magnets biex jirreksjaw. U x'tagħmel vera sempliċi, kifet l-ewwel, Mela jien għamilt ittra u hekk ktibt ittra u fiha din ittra ktibt fuq il-post tax-xogħol tiegħi. Għamil ktibt jien pereżempju li x-xogħol li nagħmel jiġi apprezzat iktar, qed nagħti servizz iktar tejjeb, jekk kun hemm ċans ta' promotion opportunità Tiġi fuqi. Jekk forsi naf kun hemm xi persuni li mhumiex daqshekk komdi jew ikunu kontenti li jkunu madwarna jibdew iħossu komdi jew jien nibdew nħossni iktar happy fil-post tax-xogħol tiegħi jew eh, ix-xogħol li ma mbatix imma xorta nkun produttiv. Għamlu li tixtuqtom u takbuha bil-maħtera. Għakam di tra raħtib tajjina Dejjem tgħid jiena Ejza jew jiena rrejt għax inti hawnhekk tfajt l-intenzjon tiegħek, l-enerġija tiegħek. U kif taħdem? Mela hawnhekk għandi l-ittra hawnhekk mela l-ittra saret. U qabel ma nuża dawn il-vortex card, għanużaw il-famuż pendulum. Għawek għamna pendulum Dan ukoll jiġi maħruġ ukoll minn din il-komunità minn dan il-life alignment li dan il-pendlu magħmul minn jama. Din il-jama fija il-biċċiet ta' dawn il-magnets u kolġu fija. U bħalma dejn dan dawn l-odda jissibhom anka online ta' dil-komunità. Ovvjament l-ewwel trid tkun ħadd ħaddem il-pendulum, vera easy ħafna. Alright, il-pendulum va vera faċli u għandek il-ħolqa, daħħal subajja żgħir fil-ħolqa, ħandawar idejja u ħanaqbad il-pendulum hekk. Taraw kif qed nagħmel? Issa l-pendulum ħadd ikmandah. Alright? Ħadd jgħidlu hekk ara. Mingħajr ma ċaqla idejk, ħadd tagħmel il-fuq u l-isfel u ħadd jgħidlu li mi iva U l-pendulum jibda jirwi f'direzzjoni, taraw? Fil-każ tiegħi beda qed jirwi fid-direzzjoni mingħajr ma dawwart idejja. Mela din id-direzzjoni qed ifisser li hija iva. Issa ħanerġa' wafqu u ħanerġa' ntih il fuq u l-isfel. U ħanerġa' nsaqsih, orini li mi il-le. Nagħtuh ftit ċans u l-pendulum qed idur minn ma tinċaqla idejja u qed jurini d-direzzjoni l-oħra. Mela id-direzzjoni l-oħra ifisser li le u din id-direzzjoni ifisser li iva. Il-pendulum jintuża l-ħafna affarijiet oħra. U dawn il-life alignment jużawh ukoll. Jużaw ħafna modi differenti kif jistaw jużaw ħna il-pendulum jew jistaw jużaw bil-muscle test jgħidulu bil-ġisem. Imma jiena l-kumdita tiegħi sibt iktar komdu nuża il-pendulum. Fil-pendulum sib anka kodba dwarhom kif tużaw, tista' tħon anka fuq YouTube hemm l-informazzjoni kif tużawhom. Illum għaw il-kumdita kollha għall-informatika ta' dwar dawn l-affarijiet m'għadux bħal qabel ma kienux dawn l-information kollha. U jiena ħansaqsih hekk il-pendulum, ħammur fuq l-ittra li jiena ktibt. U ħammur fuqhom. U ħansaqsi li l-pendulum għandi permess naħdem fuq din l-ittra ħanolli l-fuq l-isfel u skont x'direzzjoni jagħtini jiena ħanimxi miegħu. U l-pendulum qed jirwi iktar din in-naħa, tara? Mela, din in-naħa jien orini li kienet iva. Mela hawnhekk għandi l-permess taħda, ġifieri l-importanti dejjem meta tagħmlu daw it-tip ta' energy work, ngħidulhom energy work, li huma fejn tħolistiċi. Right? Eh, araw li dejjem ġid biss joħroġ minnu. Alright, dejjem inti biex timprovja għall-aħjar. Ok? U għak l-enerġija tiegħi, alright, u rrit li nista' naħdem dan il-pendu li għamillu huwa użali is-subconsciu tiegħi. Għanna l-konxju u għanna is-subconsciu tagħna. U dan il-pendulum huwa għodda Li jagħżha għalhekk is-subconscious tiegħek, ġifieri huma affarijiet eh, fejn dik tistudjaw fil-kotba tagħhom għandek l-informazzjoni kollha. Issa, kif ħajaħdmu l-kart? Min jiena rrid li din l-ittra li ktieb taw bil-pendulum irrid li dal-ew miktub hawn irrid jiġri ġo ħajti. irid jiġri fuq il-post tax-xogħol tiegħi. Jiena meta fuq ix-xogħol tiegħi. U bħalma qedtilkom jiena rrid li nkun iktar għal qalbi x-xogħol, li nkun happy, li nkun komdu, ix-xogħol li nagħti jkun ta' sodisfazzjon, li ma mbatix imma nkun produttiv ħafna. Qed tifhem? Dejjem għamlu, għamlu affarijiet li jkunu Affarijiet sbieħ, kif ngħidu, nippruvaw immorru nkunu kuntenti ngħixu l-ħajja tagħna iktar. All right, u m'hemmx isbaħ milli eh, tgħix ħajja sabiħa. Allura imma min jorqod ma jaqbad xħut. Ġifieri inti tagħmel l-għalmu tiegħek biex ikollok ħajja feliċi kemm jista' jkun u vera. U hawnhekk ħansaqsi l-cards, u ħanaqbad card card waħda minnu ħanibda b'din. Ħa mmur fuq di ċart bħalma taraw hawn ħafna ċiriki. Issa skont iċ-ċurkett, skont kull ċerku li hawn li qed nagħmel, din il-kard ħanwaqqafha u ħa toħloq frekwenza. U ħammura ra. Ħanagħmel il-pendulum, ħanipprova naqgħodek ħalli tarawha. Issa kif il-pendulum jimxi dlej din id-direzzjoni, Jiġifieri l-card irid iwaqqafha u nħalliha fiċ-ċirku għax il-pendulum ħa jgħidli fejn jien qiegħedhom. U ħa nibda bl-ewwel waħda. All right? Din hija l-ewwel card. Ħa nibdew. Orini fejn irid iwaqqaf il-card. Jisek titkellem ma' xi ħadd propja. U timmexxi l-card ara. U tirressaqha fuq ċirku. Sissa il-pendulum mhuwiex jagħmel reaction. Idejk dejjem żomma still. U hawnhekk qed jorini U issa ra, ħajaqbad jersaq il-pendjulu. Jekk noqgħod jekk ara, tarawa iktar. Alright, mela, hawnhekk il-pendjulu qed jorini li irrid nieqaf għax qed jirwi fuq id-direzzjoni tal-lemin tiegħi. Bla waqaf fuq id-direzzjoni tal-lemin tiegħi waqqafta, ġifieri din hija ċirku fejn irid inħalli din il-kard fuqha. Ħammur għattini waħda u ħanużaw din il-kard. Dawn il-cards tista' ssibhom anke online, tista' taxxihom, jew tista' żommhom, hemm ħafna ġifieri. Ħanamlu it-tieni card, ħansaqsi nerġa' l-pendulum u ħanajdlu ħanqotek ħalli taraw id-direzzjoni kif jersaq ta' meta jersaq li l-lemin ġifieri irtu waqqaf il-kard. Fej għandi waqqafa, u għaw ħanejlu fej irtu waqqafa. U nibda nersaq f'kull ċirku. Importanti idejkom iċċaqalqu biex ħlief għal fuq u l-isfel biex ittija il-motion jgħidula. U mbagħad il-pendulu itik il-risposta jekk hux iva jew le fejn tittieqaf. U għawek għara ħajibda jaqleb għara tara, jek tara u jaqleb, jaqleb li naħa tal-lemin reġa tijaj. Tara? U ġifiri għaw irritu waqqa fannek. Mela għawek, Il-card waqqaf temp mela għandna tnejn s'issa. Ħa mmorru fuq it-tielet card. U ħa ngħidlu fejn għandu jwaqqafha. U ħa nerġa' nagħmel l-istess, ħa timur fuq kull ċurkett. Skif il-pendulum ibiddel id-direzzjoni, irrid iwaqqaf il-card tiegħi. U għawek il-pendulum qed jerġa' jbiddel id-direzzjoni. Tanama. Ma jdux il fuq l-isfel, tara? Ġifri hemmhekk qed jorini biex iwaqqaf għall-kart. U dejjem idejk tiżżomma still. Iċċaqalquwiex. Ħankomplu. Għandna ir-raba' kart. Għandna kard oħra. U kif qed daw kull kard għandhom frekwenza differenti. U ħanerġa' nagħmel il-kard żamm. U kif il-pendulum jgħid li biex nieqaf Iwaqqaf il-kard skont fejn jgħidli il-pendulum. U għawek qed taraħ jerġa' jeqleb u qed jeqleb reġa' fuq il-lemin tiegħi taraħ. Il-pendulum biddel id-direzzjoni. Ħanagħmel il-kard li jmiss. Għandna kard oħra. U nerġgħu nippruvaw nagħmlu fuq l-ittra. Hija xi ħaġa sempliċi ħafna. Hija easy din hija sistema jidulha energy work. Jekk titlu fuq l-internet. Issibu l-informations kollha tagħhom u l-kodba tagħhom. Qed nipprova noqgħod hekk ħalli intom taraw id-direzzjoni tal-pendulum meta idawwara. Ħa nurih il-kards, issa qed narma din, qed nibbildiha. Qed nibbildiha din iċ-ċart ħa noħloq frekwenza, ħa noħloq enerġija biex dik l-ittra li ktibt inti għal ħajja. U dejjem ovvjament biex timpruvja inti, biex timpruvja l-affarijiet tiegħek bħala post tax-xogħol, ħajja finanzjarja, mal-ħbieb, mal-familja, mal-imħabba, li tixtieq dejjem għall-aħjar. U ħanerġa' Ħa nerġa' insaqsi l-pendjulu, nagħmlu hekk għal ħalli jidher tajjeb u ċar kif il-pendjulu ibiddel il-direzzjoni ifisser li wasal biex iwaqqaf għad tara u għaw beda iwaqqaf il-kar tiegħi. Alright, jina qed inti għamux il fuq u l-isfel, u mbagħad il-pendjulu jidher fejn għandi nieqaf għal qed jiġbed lej il-lemin tiegħi reġa'. Kif għandi jdejja, nħalli hemmhekk. Għana mill-oħra li jmiss, għandi kard oħra, jonqosni jisom, jisom 1, 2, 3, 4, jonqosni ħames kard oħra u l-frekwenza inkun għatta. U ngħidlu fejn għandi inqed il-kard. Qed inbiddel. Practice makes perfect, allura sirt naqa' fast fihom. Qed nitkellem biex tara all right u reġa' qileb il-frekwenza. Naqleb il-frekwenza ġifieri biex nieqaf. Għax jiena qabel tajtu ordni biex jorini li min iva u li min le. Il-pendulum li jagħmel iħaddem is-subkonxju tiegħek. Ġifieri m'hemm l-ebda spirtu li ġita l-konxju, l-subkonxju, ġifieri huwa xi ħaġa li ġa qiegħda ġo fik. Alright? Għalhekk jintuża l-pendulum. Fl-antik kienu jkunu fid-deżert u jipprovaw isibu l-ilma bil-pendulum minn taħt il-blat. Alright, u għaw reġa biddel il-frekwenza u poqeleb lejn in-naħa l-oħra. Għana mill-li jmiss, dejjem zommu idejkom still. Sta kem tidra dejjem moħħok fidejk li mxa titċaqlaqa. Jintkom se titċaqlaqa l-fuq u l-isfel. U mbagħad il-frekwenza jekk hux lem jew la, jieħu ħsieba il-pendulum. Int kemm ittija il-motion jgħidula. Qed infittex iċ-ċirku li huwa data talija. Taraw jekk nagħmel idejja l fuq, mbagħad il-pendulu bettaraħ qed jeqleb fuq in-naħa tal-lemin. Ġifieri hemmhekk fejn għandi waqaf il-kard tiegħi. Għandi L-aħħar kard, hija din il-kard, u ħanaraw fejn irrid iwaqqaf għal tintih il fuq l-isfel il-pendulu u fejn jgħid li naħseb ovvjament li m'għandix post ieħor u l-pendulu nbiddel id-direzzjoni, tara? Ġifieri biex iwaqqafha. U ovvjament baqa' l-aħħar ċirku u l-aħħar ċirku ovvjament il-kard li kommiss. U hekk għaqqad din is-set. Issa, vera sempliċi, hawnhekk għamil dik litra li għattilkom jiena u ħan nitfaħħadu fiha. Ħan nitfa' din litra fejn hawnhekk ktibt il-request tiegħi li jiena fix-xogħol fil-posta xogħol tiegħi nkun iktar qalbi, nkun kontent, ehm, kolli opportunitajiet fejn nitgħallem, fejn nkun happy. Li nkun produttiv, li x-xogħol li nagħti jkun vera ta' servizz, skont fejn qed naħdem, li ma mbatix imma xorta nkun qed nagħti xogħol tajjeb, affarijiet li tixtiequ intom jew għamlu nixtieq biddel il-ġob, għamlu tixtiequ intom. U dan mhux għax-xogħol biss, dan jeżistu għal kollox għall-familja kif qed l-ewwel, għall-imħabba, għal minnu single, għal l-imħabba iktar tissoda, eh, jew iktar komunikazzjoni, għal affarijiet ta' enerġija. L-enerġija, kollox fuq enerġija. U ħanamel l-tray, l-ittra għawek fuq, ġveri vera easy. U għawek għat joqqosni l-ħar zewċ cards, tam jgħidu l-om. Il-generators. Issa ħanamlu, ħan switchja din il-frekwenza li jina ħloqt. Disa bħal-loba. Alright, hija bħal-loba, imma għal min uħobdu l-affarijiet mistiċi, hija xaħġa vera interessanti għalina u sabiħa wkoll ġifieri. Jekk dejjem ngħid dejjem biex tagħmlu affarijiet pożittivi. U ħaġa jekk ma tagħmlux affarijiet pożittivi ovvjament mhux ħataraw riżultata biex joħroġ il-ġid, da biex nimprovjaw il-ħajja tagħna. U ħana nsaqsi hawnhekk għandi żewġ cards u l-pendulum ħansaqsih nista' nuża iż-żewġ cards f'daqqa U hawnhekk ħa naraw xi frekwenza ħajtini. Jekk qed taraw il-pendlu qed jaqleb din in-naħa lejn ix-xelluk tiegħi. Ifisser le. Mela din in-naħa ma le, mela ma nistax nużaw it-tnejn, u għandi tnejn. Mela ħansaqsih, ħanuża din il-kard u ħanara xi frekwenza qed qed ġej mur lejn naħa tax-xelluk. Taraw qed jaqleb ħafna lejn ix-xelluk. Ifisser li le, mela din il-kard mhux ħanuża ħawa. Nista' nuża din il-kard. U din il-kard qed teqleb lejn il-lemin tiegħi ħin nipprova nersaq hekk. Ħalli taraw mela nista' nuża din il-kard, ħalli taraw bl-angolu fejn tkun li ta' importanti jtekom iċċaqal u wiex. Ħlif il-fuq u l-isfel biex tuwa il-motion ngħidula. U għawek il-karta tiddur, tara tiddur ċirkolari, ġibri iva. Kien ġibri jek taħdem il-sistema. U namela fuqa, dak kollox. U għawek għaw frekwenza. Fl-instructions tagħhom daw, jgħidlek ħallhom għal ftit minuti, tista' tħallhom lej, sħiħ, eh, u se diskont, kemm ikun hemm bżonn il-ħtieġa u kif qed l-ewwel dejjem għall-aħjar. Din hija demonstration żgħira kif jaħdmu l-vortex u nerġa' narakom ehm, għal aktar demonstrations dwar kif jaħdmu dawn il-vortex cards ta' lifealignment.com. Ehm, nerġa' narakom u grazzi tal-li segwejtuni. Nerġa' narakom.